inga mane mbuba ah no iwe na rwa kore kama ni ni ange dako Eh. ano kanyo ke ndo mano fu matanga te manare no bwana wi ya ten kana ke nyu wi ne ma si wi jinu ten Ah, ok othith.
do na ke wi muduo En nyaka gi yier.
en ne ka ye wi mano ki mapore do ke te ni pa ta na ke ndo zani Mm. ma to mana rwa ko ma paro go do gi mo luongo ni ya Mm. remembrance yani kawuono na paro de mo ndalo moko na seroga mamomo Mano dem. Nasiro ga dem moro mamomo. An pok ang'e dem Ne gani. dem moro ne ne dem moro kanyo nyag ne en ga nyagi ne ne. Niluonga nyathi ne ne ne akanye by the way. Mano mano. Mane momo mane ok winj wach ma kata inyis mana ang'o. To ok bi winjo advice to kochako. Ah. Nidwa tiketo wije tako neno to be ok bi apologize. Dem mamomo namba achiel. Kati wuoyo kode to ok owinjo.
Ibadiro makisi.
Hmm?

Atandanga tamie. Koro kama dhi chayo rito mana idwa miya diabetes. Bwana ido kiwinjo ni tuo nitie mag sukari. Mm, sukari kuo nitie. To kiwinjo ang'o ma mimonjo ute ji kamano? But gino ber, ing'e ni sana sana seche ma kodi onge wife kamano. Mm. Iwinjo pera pera kata kibayo kamano max. Iwuoth koni, iwuoth koni, iwuoth koni, iwuoth koni. Inyalo rado kata gi nyako moro e diere kanyo ero. To to kendi nikech bwana kwani kwani kwani kesi na jogo dhi oredo manade bwana ok idhi kwa kata mana ngono gi diel achiel moro mane bwana cha ndalo moko ne wer go cha. Koso diendno notho.
Diel otho bana bing'e ne opuko chalori. Koro dhi mos. Opuko chalori nang'o? In pok winjo gari opuko chalori. Mane ma chalori?
Pok winjo ne opuko chalori. To puk chalori nade to lori tigo ofuel, en igo efuel. Dong nikech en gi koti ne.
Koti nade? In pok ineno koti opuk. bwana mag si bwana. In bende, in bende ka omera ito bende me, ito bende ma kidwa ni mondo iol ng'ato mondo ine kata gima ng'ato nyalo nyalo organize mondo otedi omiyi cham. Eh tibedo ga gi mbekni omera. Mano kodi duogo ibiro nega mbaka nopuko duogo chalori. Koro mano nogo mbaka gi lori koso puk. To mi mulo kitungu te wene ya unyulo. Ah, kama aseto mana giga atimo testing. Ngini kata ka en sound midwa go godo thum. Kati dwa tim go dama wanya ka tim gi mono testing. Kionjo tuwe matimo mulo giga go ka nyo ka be gintie. Dogi wacho ni sani to kitwe chiemo. Dogi tise method. Abila ah, ta. Anto poka method mano gima kata ko bedo ni eh idwa nukare wachiem together. Idung ise method. Eh bwana lakini okang. Kare ok we amba methi kenda mondi bwana mondo kata ka ng'wechi mu together koro wachako e level marom. Bwana bede ga ng'ama fair. Ayi yani ite ya wanya mana mundiok. Mundiok kato tindi yinga nikech ando konto poka bire ga mang'eny kamano. Lakini ibe dongi biro ga. Nyaka ni kwera ndalo mani kendo dongi ni kwera. Gino dongi na weyo. Kata ka ambe nang'iyo mos. Na diere sa karo masabiro taseliwi. Lakini ndo dongi podi onge dhako.

Sufuria. Amako sufuria gi gi gi sitofi moro.
Bukinya. Eh, to gi ndopi moro mar mogo, to gi sukari. Lakini chiwo, ah, dakika ok kichen. Iweka ni en ga ot ni nang'o? Mm. Dakika cha gi gi tedo mondi. Mane be dak. Kech kiyieng tibiro nindo, kami ninde no, mane odi. Kati nindo mane bu. Kati nindo mane bungu koro mane odi. advice to wan go mandalo moko nego bed ni jomoko kawo akawa iterowa e redio moyo to watiyo ka in manyocha winjo to riembi tijni to bwana ito koro nitimo ang'o bwana max ito be ma koro lweti odugo bedo mabor ma ito koro karu gajo to nawinjo ni jogo nondiki watchman in ma koro ilokri kwelo kendo ofisu to ko- Ya, ma- dong dong apenji dong kamiti kamiti ye michieme Eh, to mano be iliwo na jogo mer. Ikoni kwala mana mano ofis CEO kanyo, CEO mar head of security. Mane madhi akawo. To donge iwinjo ga ni kama itiye michieme? Mano to ne timo mafei. Mano be ing'eni, mano be ing'eni ginyalo tich. Donge awinjo ga ni jomoko mane gi password mag kaka ndalo mane ikwalo ombulu mane portal keno tim nade nade. Mm. Donge awinjo ni jok mane ga gi password go sirikal manyo ga miyo tich. Koro in kaka nosefwenyi ni in in gi pot- gi password ila. In idhi manyi. Idhi manyi ti mi tich e kambi moro kendo. But nyocha irwakri maler ka nyocha idhi tich ka omera mag ji. Ne. Eh, bana imbe ma kijok tirwakri maler omera.
Ande Ati sura. kuigeno bwana igori perfume makata ok irwakori. Tegora. Eh, omera iluongo thetho perfume omera ma koro macha koro ing'e ni achilo neno kuomi ndiyo. But law tirwako marachar. Koro ng'ut lawno odhi omina mina duolo moro kanyo machalo chola gris. Iwe ni tie tinga. Tadum mamit.
Tidum mamit lil. Mana ler gono ler to emako chuo ng'ato ko kong'e gima otimo adier gi pesa. Hmm. To ng'ato nyalo hinyore. Gino ne afwenyo chieng'no. Ni ka ler otimo ang'owa?
Iduogi dhi kawo pesa te ma in gi mora mana koro ichuli mana itiyo mana gi note 50 bob 50 bob 50 bob. An silver so gadwa ting'o fuko. Eh bwana, majabe majabe nini yo omera. Mataka ni dhi pim kata kana awinjo ni nitie piem moro minyalo dhi- ma ji dhiye Hmm. ma dhi bedo yo. Hmm. Abet kata mana gi ngimana. Itwana alokora, alo, akawo perfume aluokorago. Eh, umiri du eh umiri dalo ja idu ibedo. Ingena duga penje kati ingene tenten. Eh. Kati ni dugi dugi ketori ni kuri chelo nyaka ya penje ni ya koso maxi ni loko do ya to. Atemo nyaka luonge ni boyo, boyo.

Kwa hiyo marriage. Bila ngati mama fit bana. Eh, sana ala au organize gimoro wa cha wa nini? Wa charge pi moro. Oko chage chae bwana, kunto kdango chako bwana. Manda ngechako da maraji bwana. Bana koro chai saa bere bwana. Bwana wewe akidwa wawa bwana kichai bwana. Dongmaya wada bwana. Ibe kale diketu nse odi bwana. Kata ekto bwana kale anmano nega. Kichan man to kathinyalo bwana. Dang agol mo gi pi bwana, gik moko ariyo te bwana. To dong pi pi mikelo nono ni. Ah, an adwa ni ah, aloso alosa kahawa moro majan to an ga yie gi asana ma majan. no. To nikech ok adwa na mi diabetes bende, sukari biro miyo watuo. An to an kaka wuon ot anyalo afadhali atho e ot. Atu Moro kotima kata kwani police idwa biro investigate. i- idwa wacho ni ionge ga diabetes.
An pok ayudo, an pok jong'isa ga ni e polis ong'isa ni an gi diabetes. To ma, ma nyiri luongi ga gi nying mamit to mane sweetheart, babe cha. Pok ibedo gi To diabetes mago onye. nyiri mamiyo tuo sukari, eko mamiyo ng'isi ni kik item ni kendo ni nyako pimo wiyi ni sweet daddy, mago e yore mimayigo pesa.